Fl-aħbarijiet smajt li l-Maltin huma l-aktar nies ħoxnin fl-Ewropa. Hija ħasra meta llum nistgħu nieklu ħafna ikel sustanzjuż u nagħmlu l-eżerċizzju. Għaliex qed tibqa' titfaċċa din il-problema?
Din ir-rata tal-nies li qed jiżdiedu mill-piż mhix ta' Malta biss imma hija xi ħaġa globali. Fil-fatt bl-Ingliż ngħidulha wkoll li hija l-obesity epidemic. Tajjeb, jiġifieri din mhix xi ħaġa li qed tiġri Malta biss imma qed tiġri kullimkien. Issa l-għaliex tajjeb hemm ħafna fatturi, tajjeb hemm fattur tajjeb illi n-nies qed jiklu iktar, tajjeb in-nies qed jagħmlu inqas eżerċizzju, tajjeb hemm il-kwistjoni soċjali, tajjeb hemm kif qed ngħixu l-ħajja maġla, inqas ċans illi illi nsajru. Dawn il-fatturi kollha maż-żmien tajjeb hemm irriflettu li wieħed jiżdied iktar mill-piż iktar malajr. Ovvjament dan ukoll ġab miegħu element ġenetiku tajjeb fejn wieħed ikun iktar predispost li jiżdied fil-piż u ovvjament għalhekk l-obeżità tajjeb hemm fil-fatt hija xi ħaġa kumplessa u mhix xi ħaġa li wieħed jgħid hemm raġuni jew kawża waħda biss għalfejn qed tiġri.
L-ewwel fattur relatat mal-obeżità huwa bla dubju ta' xejn l-ikel. Nafu kemm importanti dieta bilanċjata. Imma f'każ li persuna tkun obeża, x'tip ta' dieta tiġi ssuġġerita lilha?
Mela, iktar milli dieta, huwa importanti li wieħed jagħmel evalwazzjoni ta' x'persuna x'qed jiekol, għalhekk importanti il-parir jingħata ħafna drabi individwali. U r-riċerka turi iktar biċ-ċar meta wieħed jagħmel assessment, jagħmel evalwazzjoni tajba tal-individwu, iktar hemm chances li wieħed jista' ma jagħmilx dieti li huma drastiċi. Dieti li huma drastiċi ħafna drabi tajjeb ikunu temporani, l-għan ħafna drabi mhuwiex illi wieħed jonqos mill-piż għal ftit żmien, tajjeb imma l-għan huwa li l-persuna tonqos mill-piż għal tul ta' żmien. Tajjeb jiġifieri ħafna drabi meta wieħed qed jagħti parir fuq l-ikel, wieħed irid iqis tajjeb is-sitwazzjoni eh, ekonomika, tajjeb soċjali tal-persuna, il-habits tagħha tajjeb kif jistgħu jinbidlu u bekk tajjeb wieħed jista' jsostni iktar dawn it-tibdiliet fl-ikel tajjeb illi ħajamlu iktar effett fuq is-saħħa tal-bniedem u speċjalment fuq il-pis.
Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-bżonn li wieħed jibda programm ta' eżerċizzju fiżiku. Anke hawnhekk il-persuna obeża għandha bżonn linji gwida biex tagħmel eżerċizzju adattat għaliha u li tkun tifla għalih. Eħe aħna bħala dietitians ħafna drabi tajjeb hemm ikonna ħafna każijiet mhux biss biex wieħed ikun jista' jonqos mill-piż imma kundizzjonijiet mediċi tajjeb u kif l-ikel jista' effettwa l-kundizzjonijiet mediċi. Ovvjament hemm li taħdem id fit ma' professjonisti oħra huwa importanti ħafna għax kif għadna qabel eh, jekk qed nitkellmu fuq l-obeżità din hija xi ħaġa komplessa, jiġifieri jekk wieħed ikollu kwistjonijiet psikoloġiċi tajjeb jew kwistjoni ta' stress fil-ħajja tiegħu, għal xejn tipprova tbiddillu kif ħaj jiekol, tajjeb ħafna drabi l-ewwel trid tittargetja jew l-ewwel ma trid issolvi l-biċċa xogħol psikoloġika. Jekk wieħed għandu issue tajjeb li l-ikel tiegħu huwa tajjeb imma mhux qed jagħmel eżerċizzju fiżiku, importanti li wieħed jaħdem id f'id ma' personal trainer tajjeb li huwa rreġistrat tajjeb u li jkun jaf x'qed jagħmel f'xogħlu meta jkun hemm kundizzjonijiet mediċi. Ġifieri importanti team approach Hija ħafna ħafna importanti, speċjalment f'xi ħaġa kumplessa tant bħall-obeżità.
Ir-rieda tal-persuna tħollu torbot jekk din tiġġilidx il-problema tal-obeżità. Importanti li l-persuna tingħata s-sapport meħtieġ ħalli bekk ma taqtax qalba. Barra minn hekk tajjeb ukoll li l-persuna tibda tagħraf tagħżel x'inhu l-aħjar għaliha u għall-familja tagħha. Mela, jekk għandna programm tajjeb u għandna n-nies kollha involuti biex wieħed ikun jista' persuna jitlef mill-piż. Importanti tajb li wieħed iqis il-persuna jew il-klijent bħala ċentru ta' situazzjoni f'liema sens tajjeb. Importanti tajjeb li wieħed jara u jagħmel assessment u evalwazzjoni tajba. Din ħafna drabi hija xi ħaġa li naħseb li hija nieqsa jiena illi wieħed jaħseb li d-dieta hija biċċa karta, tajjeb id-dieta hija erba' kelmiet jew erba' riċetti u isna solvejna s-sitwazzjoni. Tajjeb meta jkollok tim li hemm iktar minn aspett mediku, ħafna drabi tajjeb hemm wieħed ikun jista' jgħin il-persuna biex dan it-telf ta' piż isostnih għal tul ta' żmien. Ġifieri għalhekk jiena naħseb tajjeb li huwa importanti li wieħed jagħmel assessments, evalwazzjonijiet iktar fil-fond, li l-klijent ukoll jieħu paċenzja wkoll li Ikollna nieħdu ħafna informazzjoni min-naħa tiegħu biex kemm jista' jkun dik it-tip ta' ikel, l-eżerċizzju, il-kundizzjonijiet mediċi jew xi pilloli li hemm bżonn ta' app ovvjament jiġu targetjati iktar fuq kwistjoni personalizzata.
Tikka aktar dwar saħħtek. Meta wieħed ikun ibati minn uġigħ ta' ras qawwija, dan iwassal għal bosta skumdità. kif ukoll għal nuqqas ta' konċentrazzjoni waqt ix-xogħol. Din l-uġigħ ta' ras twassal ukoll għal tibdil fil-mod kif il-ġisem jaħdem, bħal pereżempju tibdil fir-rutina tal-irqad, nuqqas jew żieda f'daqqa fl-aptit, kif ukoll nuqqas ta' ħeġġa biex wieħed jagħmel l-eżerċizzju. Importanti li biex wieħed itaffi xi ftit mill-iskumdità ta' dan l-uġigħ, wieħed m'għandux jibqa' jiddependi biss fuq il-mediċina. Waħda mill-aqwa soluzzjonijiet hija l-kapaċità li wieħed jiddra jikkontrolla u jevita l-istress. Importanti wkoll il-mistrieħ adekwat. Tajjeb ukoll li wieħed iżomm djarju ta' dan l-uġigħ. B'hekk wieħed ikun jista' jara jekk hemm xi rutina li turi li pereżempju meta l-persuna tiekol ċertu tip ta' ikel, dan l-uġigħ jitfaċċa. Persuna li waqt l-irqad tgħeżżeż snienha, tajjeb li titkellem mad-dentist ħalli joffrilha soluzzjoni għal dan, peress li meta s-snien jiġu magħfusa ħafna mal-ħanek, dan iwassal għal uġigħ ta' ras. Tikka aktar dwar saħħtek għada.